Egal zu wéi engem Zäitpunkt, eng Kriibsdiagnos ze kréien ass ni einfach. Awer wéi reagéiert e Kand op esou eng Noriicht? D'lescht Joer am Juli ass d'Constance, wat deemools just 12 Joer al war, gewuer ginn, datt hat Hodgkin-Lymphom am Stadium 4 hat, e Kriibs vun de Lymphdrüsen, dee sech a sengem Fall schonn op d'Longen ausgebreet hat. No 6 Méint Chemotherapie a Cortison huet hatt gutt op d'Behandlung reagéiert. En halleft Joer, wou dat jonkt Meedchen duerch déi ënnerschiddlechsten Emotioune gaangen ass, vun Traurigkeet bis Scholdgefiller an der onbeäntwerter Fro, Firwat ech? D'Sybilla Lind war beim Constance senge leschten Deeg am Spidol dobäi an huet hatt begleet bis zréck a säin normalen Alldag.

Ech wousst net, dass Kanner esou Kriibs kënne kréien. Wärend den Traitement Hunn ech mer scho Froe gestallt, Wie war ech? Wéi war hunn ech dat? Wat hunn ech doriwwer gemaach? Ech hu jo näischt gefrot. Well wann ech kleng war, wousst ech, dass dat gouf, dass de Kriibs sou gouf. An ech wollt ni de Kriibs hunn. An dann. Erféieren ech, dass ech de Kriibs hunn? Dat war wierklech komesch. Dat war esou onangenehm, dat ze wëssen, well ech wollt net. An da hunn ech gefrot, Meng Elteren, ginn ech stierwen? An da sote meng Elteren, Nee, deen ass, dee kënne mer. Heelen, deen ass awer gutt, deen ass ok, dat heescht jo, da war ech awer frou, well ech wollt net stierwen.

Jo mee ech wees och vill sou meng Elteren sou mer vill Saachen wat ech hunn an ech sinn jo ech wees e bëssi ech wees net alles well voilà mee wat ech hunn ech wees alles wat ronderem fir mech ass wees ech alles sou well ech vill Froe stellen. A well meng Elteren och mer och dat soen, well si wëlle mer net Saache verstoppen. Si hu wierklech Vertrauen a mir a mär an dofir soen si ëmmer alles. Janice Krop. Non mais c'est parce que c'est parce que c'est sûr. Faut pas être très gentil. Moie Constance, Moien! Geet et e bësse besser? Äh jo. Jo. Ech schécken der dann wéi ëmmer de Weekend dann de Cours nach, gell? Ok. Wann eppes ze séier geet, maach der keng Gedanken, du kriss dat, gell? Jo, merci. Merci. Dëst Joer ass fir mech den éischt Joer Lycée. Den éischten Joer am Lycée ass wierklech, do häls de dat ëmmer fir ëmmer an däi Kapp. Dat ass sou eppes wat s de ni vergëss. An ech hunn awer den éischten Dag gemaach mat, ech hu meng Perréck ugedo, mee dat war wierklech eng Exceptioun, well normalerweis. Duerft ech net, mee mir hunn awer alles gemaach fir dass ech dat maache kann. Mee dann, jo, déi aner Deeg konnt ech net. Et war awer cool wann ech mat meng Kollege waren, mat meng Frëndinnen an en plus Lycée ass net dat nämmlecht, ass och cool Lycée, dass, du fills dech méi grouss.

An 10, Ech kommen! Wann se net verstoppt bass, kommen ech! Hm. Och net do. Wou ass d'Jana? Ech hunn deen Dag wierklech, wierklech erwaart an hien ass endlech hei. Dat heescht, si wierklech mega frou. Et ass meng lescht Chimio. Dat heescht, jo, ech si wierklech mega frou. Wat méchs du do? Ech fannen deen doten am schéinsten deen do Rose. Jo deen doten, normalerweis gëtt et och sou een Nemo, weess den Nemo an nach eng Schildkröt. Ech hunn deen Nemo. Wierklech?

Well all déi Persounen, déi niewent mer sinn, sinn och sou léif an sou positiv. Dofir ass dat och sou schnell gaangen. Dat heescht, jo, ech si mega frou. Da kann ech, dono kann ech erëm reiden, an de Conservatoire goen, an d'Schoul goen a Sushi iessen. An ech sinn och mega frou, ech muss net méi de Plateau de l'hôpital iessen. Deen ass sou flott! Fir d'alleréischt wënschen ech iech vill Gléck am neie Joer an da wënsche mer dem Constance häerzlech wëllkomm an der Klass, gell? Sou, mir maachen haut verschidde Saachen déi éischt Stonn. Dir fëllt dat elo roueg aus. Dat zweet ass, wou der är eegen Ziler drop setzt. Är Dreem? Hat ass am zweete Schouljoer, hat heescht Jana an hat huet eng sou och en Kriibs mee méi schlëmm wéi ech an et ass sou net sécher dass hatt geheelt gëtt a mäin mäin Dram ass dass hatt geheelt gëtt an et ass wéiste virdrun wollt hatt net schwätzen a mat mir mat mir huet hatt ëmmer geschwat puer hu mer gefrot sou Jo, ass däi Kriibs schonns fort oder muss de nach waarde bis e fort gëtt? A da hunn ech puer mol erkläert sou, jo, si hunn och gesinn, dass ech, bah, dass ech e Buff unhat sou, e Buff unhat, dofir, da kënnen si och gesinn, mee sou, si ware wierklech mega léif mat mir, si hunn net sou béis Saachen iwwert mech gesot, déi net dekaléiert sinn, déi hunn dat net gemaach, si ware wierklech do fir mech. Géi d'Saach elo mol lues un. Ok, et ass alles gutt. Du kriss elo Zäit fir dech drun ze gewinnen. Sief einfach oppe mat eis, och wann eppes net geet, so et direkt. Jo? Allez, dat geet schonn. Bon, ça va Constance, est-ce que tu as bien toutes tes partitions? Oui, oui. Ok. Blanche, tes partitions par cœur? Tu partageras avec une copine? Ok. Ombelline, ça va? Oui. Un, deux, trois. Et ass elo e bëssi esou wéi virdrun, mee ech verstinn elo méi Saachen. Dat huet eppes a mäi Liewe gemaach an elo weess ech vill méi Saache vum Liewe wéi virdrun. Dat huet mer erkläert, wat. Net alles wat Liewen ass, mee awer och e bëssi wat de Liewe vun Traitementer an Krankheeten awer sinn a wat dat mécht an alles. Ech brauch och meng Schwësteren do fir mech, wierklech, ech brauch meng Schwëstere well si maache mech ëmmer laachen. An ech brauch och meng Eltere well all d'Léift, all d'Léift an déi fir mech do sinn, si maachen dat alles fir mech. A meng Schwësteren och. Ech si wierklech dankbar och, well ouni meng ganz Famill hätt ech dat net gepackt. Et war schwéier, mee elo, elo ass et wierklech besser wéi an der Mëtt vum Traitement.

An den 18 Abrëll ass nees de groussen Télévie-Dag. An deem Kader wäerte mer d'Constance dann nach eemol erëmgesinn, zesumme mat sengem medezineschen Team. An op télévie.lu kënnt der elo schonn all d'Informatioune fanne fir ze spenden.